karĩbũ rĩngĩ mũthikĩrĩria wakwa ngũgũkorwo ũrĩ ũthayũ okorwo ũrathikĩrĩria ũrĩ niĩ ndĩ thayũ so in this episode nĩtũgwĩka fusion ya ndereti cikoretwo cigĩthiĩ na mbere to understand maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũteti ke tũingĩre ndereti-inĩ na tũkũhingũrĩrwo nĩ Ah, ndereti ĩrarĩ kũrĩa kwarĩ kĩratha standby ndĩ na akina nderitũ wa ihũra mena mũndũ gwĩtwo professor kagwanja it will be a great discussion so ndũgathiore mĩtambo tũthiĩ o ũguo tũhutĩtie snippets o ũguo tũthomete ndũkahutie mĩtambo ciaca inyitire thing'a atĩa kĩmani atĩrĩrĩ na, na tũtukanie nginya na icio cia gacagua nake ũhoro wĩgiĩ kĩamba nĩ nĩ ũrarehe thĩna O, tondũ ndĩronire nginya mũrũkomen nĩ akĩra rigiji ndagecirie e igũrũ rĩa watho na nĩ ekũgĩrwo na rĩu rigiji agĩcokia ira arakiuga akorwo he mahĩtia njĩkĩte mũkĩngĩre you know, ketũgiri ciaca-inĩ gĩthemba gĩkĩ kĩmani tondũ nĩ kuonania hatirĩ rĩu nĩ- nĩyo muga no retreat no surrender ndĩrona tarĩ ho tũkinyĩte

Na gũtinda tũkĩhe andũ maĩ koragwo kũhũra maĩ na ndĩrĩ. And that is the truth by okay. the way. Eh? Mm. Um, maya mbere ũndũ wa mbere gũkuonia andũ matiendete mathiĩ ũthome kĩrĩkanĩro mutha arutire andũ ũkombo-inĩ Egypt, na amarutire na kũmonia hinya wa Ngai. Agĩ- agĩ- Agĩka akĩringa ciama, andũ makĩmwĩtĩkia, makiumagara. Nũĩ makinya werũ-inĩ nĩ mathondekete komiti ika ũrĩa megũcoka kũrĩa marutĩtwo. na ndagĩka ya mũico ngai a- a- a- a- a- a- a- ambindirwo kũnina komiti kau eh, ka ndathani na kora thea tũkĩrĩ gakĩmerio eh, makĩmerio na arĩa matigarire mutha akerwo ĩra andũ aku moe hiũ gũtirĩ ũmwe waregania ũgwĩka te ũgũtigara ũmũthĩ jesu mũhonokia wa andũ Ooka-rĩ, andũ aya aamahe marĩ, na akĩmera ma nĩwe ĩkaamũkũũra ndagĩka ya mũico. Nĩo maathire makĩĩra Herode na Pilato, Mũndũ ũyũ ũmenyo ũrĩa enaguo rĩu tũkĩrĩte mũmuohe, mũtũrekerie mũici witũ. Yeah, that's a good point to start on na kwamba gwĩtĩkĩra atĩ andũ matiendete ma

nĩkĩ nĩkĩ gĩti gĩtũmĩte tũticenjagia mentality ĩno rĩ ya gwendaga gũkorwo na mũici hĩndĩ ciothe tondũ ti hĩndĩ twanjia rwĩmbo rũrũ rwĩmbo rũrũ ona rwa siasa nĩ rũkũrũ rwanjirie tene ti hĩndĩ twanjia kũnegena nĩ ateti na ũteti tũtwĩrĩre rwĩmbo rũrũ nĩkĩ tondũ nĩ twaregire ma mao ĩrĩa yerirwo atĩ the truth shall set you free tondũ nĩ twamĩregire rĩ then gũtirĩ rwĩmbo rũngĩ tũngĩtũra tũinaga mĩaka yothe tiga rwĩmbo rwa ũkombo o nginya rĩrĩa tũkenda kũrora ma ma ĩrĩa twaregire o ĩrĩa jesu ũkĩte nayo tũkĩmĩrega tũkiuona kaba mũitũ i think by the way, rũgano rũu rwarĩ symbolic basi Hmm? ũguo andũ maugire tũke tũhe mũitũ woe mũhonokia symbolic Hmm? It's very symbolic reke tũthiĩ na mbere Now, i- ithuĩ athomi a maũndũ megiĩ ũteti-rĩ, na andũ arĩa tũkoragwo tũgĩthoma na tũkamenya ũrĩa history ĩkoragwo yũkĩte ĩkĩonanagia-rĩ, andũ matirĩ matuĩka interested na kũmenya ma. Na ũcio nĩguo thĩna ũrĩa mũnene mũno wa politics. Andũ meciragia Kenya yathagwo nĩ Acudi, a Murkomen a Farouk Kibet no bũrũri wathagwo nĩ gĩkundi kĩho gĩa atumia na athuri shadowy figures mathomeire maũndũ maya mothe acio nĩo maikaraga thĩ na gacagua hwainĩ arĩkania na arata ake agakuya na arĩa angĩ rĩ Rĩu twarĩkania na Farouk na andũ arĩa angĩ rĩ, nĩ kũrĩ andũ ikaraga nao thĩ very learned and whose work nĩ kũrora patterns na gwĩka research makarora nĩ moĩ nginya em, gatagatĩ kao kwĩna andũ nginya metagwo cognitive scientists andũ meciragia atĩa nĩ kĩĩ kĩ influencaga ũrĩa andũ mekaga decisions maũndũ macio macokanĩrĩrio rĩ ithuĩ tũmonaga na gũkũ mbere magĩkĩka nĩ ateti no tũtikoragwo concerned na kũmenya ndeto ici ciumire kũ citagwo narrative waigua rĩrĩa mayeherio ĩreplacagwo na kĩndũ gĩtagwo narratives na narratives ici rĩ nĩ gũthondekwo cithondekagwo na waigua nĩ gũkoragwo na gĩikaro kĩrĩa kĩa andũ even cognitive scientists andũ ma- mohĩgĩrĩire mĩcirĩrie itũ Hmm? ya ithuĩ wa njikũ andũ mamoĩ ũrĩa tũ- tũ- mangĩtũ provoke twĩcirie in a certain way so tũrĩciragia nĩ ithuĩ tũremĩkĩra decision that the decision is coming na ithuĩ tũgokĩra tene gũtua matua but we've been programmed twĩcirie on a certain way meciria maitũ matikaume on a certain rada kũringana na narratives ũrĩa maci- maci- maracithondeka kũringana na narrative yao koguo wona ũgĩthire mwe gũtua matua ũngĩra nĩ matua maku ũratua you are under someone else narrative Tis the truth remember the truth shall set you free and whenever you are free then you can make

Ah, twĩciragia andũ macokagĩra mahĩtia by the way nĩ ũndũ nĩ- nĩ- it's in their nature gũcokera mahĩtia what if it is a strategy Mm. haya ruto nĩ oĩ kĩrĩa kĩamũtuire president nĩ kũhũrwo nĩ uhuru who knows na na gĩkũ kĩnjohere ndauga ũũ tandũ no ngũrumwo na no nguga tandũ niĩ ndiĩtigĩrĩte kwaria ma who knows kana gacagua magerio maya mothe aragererio nĩ gwakwa arakwo nĩguo akinye handũ atuĩke nĩwe mũnene o rĩrĩa kwĩkaine rĩrĩa akarũgama ndakagĩa kura cia western ndakagĩa kura cia nyanza ndakagĩa kura cia coast akagĩa kura cia kĩrĩma aga kũgĩa icio ingĩ ciothe igathiĩ kũ

cognitive scientist will tell you to make a decision nĩ ũndũ wa provocations yes no ndore muthuri uyu njuge ina niki giatuma muthuri uyu anjike uguo mm. decision yumaga handu eh Muru ona itaramwendete mundu ni mamuhura muno ona ni matige mwana ũmwe- mwana agituikire mwana ũmwe agituikire ndiri ai ndakirumirio muno you see ni twa influence uku make decision oh niki wonaga riri advertisement There is a lot of thought that goes into advertisements. Advertisements ndĩkagwo ũguo mm-hmm. ĩkagwo with intention ya gũgũprovoke na gũtũma ũmake decision ya kũgũra kĩrĩa kĩrendio ona gĩbure ona gĩtegũgũteithia mm. mm. nĩ twaigua kĩrĩa gĩtũmaga tũtũre tũcokagĩra the same mistakes na tũtiĩranagi tũtiũkagĩra twĩyũria atĩrĩrĩ "Hmm, ta ũrĩa isiraeli no kũringana na isiraeli ũrĩa matwĩre mathiũrũrũkaga kũrĩa rũgendo rũtarakinya mũico Hmm, magĩtũra mathiũrũrũkaga nginya rĩrĩa he mũndũ ũmwe weyũririe ai handå haha nĩ twa- nĩ twacora we nĩ twacera haha m- ihinda iraya they were in a loop matũragĩrwo hau kamũthiũrũrũko-inĩ kau because of å tũraria ũmũthĩ of the narrative that these people arĩa moĩ gũtiriga mwĩcirĩrie waku wĩcirie ona certain way na nĩ waya nĩ waya rĩu nĩ waya ma- makamire up na strategy ya ũteti Mm? atĩ ũ- tũreciragia we are moving towards something rĩu nĩ nĩ hĩndĩ rĩu tũrũthiĩte tũ- tũkĩmuvaga towards the real change change no rĩkoraga twacoka o harĩa

that we have nĩkĩo rona mũthenya in our news the political news no nginya cianjie nĩcio cidominataga the large percent ya news why because it is pure advertisement it is that it is meant to divert your attention it is meant to make you think that change ĩrĩa wendete ĩrĩa ũtũire wetereire nĩ ĩgoka na ĩkagĩra njĩra ĩno nĩ andũ aya narrative nĩ narratives

for once people no manji gwĩciria rĩu no kwanjia gũkorwo na original thoughts fresh thoughts thoughts cingĩũka na change rĩu change njerũ and for once no twanjie kwanjia kwaga gũcokera history but niogi they will never let you think on your own

ndĩrĩagwo managu thũkũma terere ĩrahakĩtwo rangi wa wa wa ng'ondu ĩ- ĩ- rĩu ndĩkĩha- No, no, nĩ mũthige. nĩ mũthige rũgamĩte hau rũiga niĩ ndathurwo ndĩrĩagwo terere managu thũkũma ndirĩ kĩndũ kĩngĩ ngarĩa na ndikarĩa nyama nyama nĩ cianyu nyama nĩ cianyu Nĩguo- nĩguo- nĩ- nĩ- nĩ- nĩguo arindi- nĩguo arindi oe kamwario kau tondũ nĩ ndĩrakabatara rĩ atĩ harĩ na kabica kararĩ ho Ĩ,

ndikarĩa nyama rĩngĩ tondũ nĩ aramenya wega ingĩmwĩra ndĩrĩaga nyama nĩ mũrĩmenya of course inyuĩ nĩ inyuĩ nyama ciakwa gũtirĩ nyama ingĩ inyuĩ nĩ inyuĩ ndĩrĩaga so ndangiuga ũguo mũthige eũka akauga niĩ ndĩrĩaga nyeki nĩ ndacenjia rĩu am totally herbivorous na hĩndĩ ĩyo wanji- wa- wa- wanjikũ kana ng'ondu ici no ciũĩ wega itirĩ ciacemania na mũthige akĩrĩa nyeki no ona mwathura-ĩ niĩ ngatuĩka ndĩa nyeki ta inyuĩ ngatuĩka ũtũ ũmwe wanyu hmm? the narratives the narratives na nĩkĩo njugaga rĩrĩa tũgokĩra rĩrĩa tũgakoragwo na true representation

rĩu twĩ na moitũ on the without mahana maroka ta moitũ mokaga ma, no, atĩ ti amwe mokaga mahana ta arĩa moitũ niĩ ndoka ndĩ kũ- kũrũgamĩrĩra wanjikũ no nĩ iguaga makiuga wega mimi tunatetea mwananchi wa kawaida kwa sababu yeye sio mwananchi wa kawaida mm. you know truth i- will always even slip out of your tongue rĩrĩa ithuĩ tũgwĩtwo mwananchi wa kawaida rĩ na tũkahũra hĩ rĩ tũtiĩyũragia atĩrĩrĩ tamba ũtige democracy ĩno nĩ ĩrĩkũ ĩno hena d- a very big big gap between me and my representative what is this no ũrahenio mm? then ng'ondu cigĩũkũ cikĩrĩithia ũkaigua ĩmwe- o ĩmwe nĩ yahithũkĩrwo ĩyo nĩ nyama nĩ yathiĩ Mm, ĩyo ĩngĩ nĩyoneka iki tu ikũnia ĩyo nĩ nyama nĩ thiu Mm, mm. tũrĩ ũkĩra rĩ nyũmba Twa- tũ- tũ- tũcokere ma tũrore ma ĩrĩa twaregire o harĩa gabĩrĩ nĩgetha tweherere nao the narrative tũtige gũtũngũrwo nĩ narratives tũcoke mainĩ hmm? let's move on to the last example to the last satire ĩrĩa tũkũhinga nayo rĩu rĩ eh, nĩ twakĩheagwo karũgano ka mũndũ ka gĩcindano kĩarĩ kũrĩa greece kĩa democracy Ah, ũrĩa- arĩa marũgamĩte nĩ ndagĩtarĩ wa magego na mwendia wa theremende acio nĩ marũgamĩte Mwe- mwendia wa theremende ahĩtũkire landslide tondũ erire andũ mũtigathuri ũyũ nĩwe mũrehagĩra ruo to nĩwe mũkũraga magego kĩrĩa atamerire nĩ atĩ magego mao marathũka tondũ nĩwe ũmendagĩria Rĩu- he ndagĩtarĩ wa magego yes na he mwendia wa thwiti Endi. tũgĩkora ciĩtagwo madifan Madifan. Eh, ciĩtagwo Madifan, Madifan. ciarĩ kuo ciĩtagwo madifan Eh, rĩu- rĩu mũndũ- mũndũ wa thwiti yes akĩhĩtũka Aki- mundu ahĩtũkire na landslide tondũ amerire ũyũ arĩmũrehagĩra ruo na ni ngamurehera murio uyu ni waruo na ni ndo wake Wa mũrĩo. riu uma ukiurira hau gatagati tondu uma ni ati magego ma andu marenjeka na maka- Nĩ ũndũ wa thuiti. nĩ ũndũ wa thuiti no ndagĩtarĩ ũrĩa mũthiaga amũteithie nĩgetha mũhothie na mbere kũgĩa na magego Arĩa Nĩ- ageni. nĩwe mwamũikia kĩ Nja. mwamũikia nja democracy nĩ ndakwĩhũgwo tondũ mĩario ĩrĩa ĩrehagwo nĩ andũ tiyo ĩcokaga gwĩka atĩa gwĩkwo gwĩkwo nĩwaigua another narrative ya ndagĩtarĩ wa magego na mwendia wa thuiti hmm? these people compliment each other ndagĩtarĩ wa magego na mwendia wa thuiti wa thuiti in the now in the political scene nĩ arata nĩ amwe Nĩ- n- because they are complementing each other tariu ona ona current system ya governance rĩ th- mwendia ũyũ wa thuiti etagwo opposition nake ndagĩtarĩ etagwo thirikari nĩyo thirikari na opposition nayo nĩ mwendia wa thwiti nĩ moka mire up na very good narrative ya ũrĩa marĩikaraga ta matarĩ hamwe ũrĩa marĩaktaga tũtirĩ hamwe ĩ we wĩka kambĩini ciaku na kũrĩa ũkauga ũyũ nĩwe mũtũire mwĩgwithagia ruo nĩ kũmũkũra magego mm? ũkai tũrĩe thwiti tũigue cama wa thwiti hĩndĩ ĩyo nĩ aramenya wega arethera ũ arethera ndagĩtarĩ wĩra nĩ maikarire thĩ makĩrĩa ndirwo ro tene

because nĩwe ũrasponsor mwendia wa thwiti nĩwe ũthiaga kĩ- gĩbanda kĩa mwendia wa thwiti kĩngĩhana ka kĩngĩthira nĩwe ũthiaga akamũsponsor akamwĩra thwiti tikage because thwiti ciria cigathira niĩ ndikona andũ a gũkũra magego so mwendia wa thwiti akĩmũhe thwiti mwena ũrĩa mũkũri wa magego amwe amoheirie mwena ũyũ ũngĩ na buraithi akorwo akĩruta mothe hmm? mwakorwo mothe twaikara tũtarĩ twati gũtarĩ magego ciana iria tũraciara cigaciarwo na magego mega ciakorwo ithuĩ twĩ kĩng'uru handũ tũciĩre ũrĩa what happened nĩgetha ithuĩ tũkorwo twĩ kĩng'uru tũciĩre ithuĩ twahenirio nĩ mwendia wa thuiti hamwe amwe mena ndagĩtarĩ wa magego tũtekũmenya merũmwe rĩu tũtũ nĩkĩo twekora ithuĩ twĩ kĩng'uru tũtirĩ kĩndũ tũngĩrũma tũcingĩragio on the same system tũticiĩraga ma tũcirata thikĩrĩriai ũrĩa kũrerwo nĩ mwendia wa thwiti mena ũrĩa mena mũratawe oro nacio generation after generation onao makarĩa thwiti mwena ũrĩa ma- magakũrĩrwo magego mwena ũrĩa tũgatũrĩra the same loop that is the narratives so mwendia wa thwiti manyitanire tene na, mwe- na mũkũri wa magego

nĩ ndiru ĩno ya mwendia wa thwiti na ndagĩtarĩ wa magego hmm? ke tũkĩre nyũmba tũhote kuona tweherie tama ũrĩa ũtũhumbĩrĩtwo naguo ũrĩa we cannot see that these games are one and the very same game that for the longest time twĩciragia we, we are making a decision tarĩu 2027 nĩ twetereire gũgathiĩ gũtua matua harĩa ndebe-inĩ

demos nĩ kuga andũ nayo kratos nĩ kuga power nĩ power so is the power of the people andå aya magĩkorwo na power atĩ angĩkorwo no no gũkomererio no kũhenererio mageciragia they are thinking on their own but mahijackirwo tene they have no choice on their own ona rä ũrathiĩ kũ make choices harĩa you have barely there is no choice of your own when can we really have a true decision

mm? we are asleep nikio hena so much nikio rona hena gap ya mwathwo na mwathi so m- a very big gap nothing of the similar Mwa- mwathi ake declare net worth yake haha mwathwo ona ndarĩ kĩndũ ona ndarĩ gĩa kũrĩa kĩa ũmũthĩ rĩrĩa mwathi ara declare billions ĩta net worth how what, what representation is this we need to ask ourselves these questions what, what kind of representation is this na nĩkĩo jesu mũthenya ũmwe abu- a- athambirie arutwo ake magũrũ mm? twĩragwo atĩ onanagia humility but i think ndakũmonia in my vision in my kingdom gũtirĩ mwathwo na mwathi ndirĩ haha kũmwatha ndirĩ haha atĩ atĩ tondũ inyuĩ na inyuĩ mũtuĩke ngombo ciakwa gũtirĩ mwananchi wa kawaida na asia wa kawaida in my vision therefore niĩ mwĩciragia nĩ niĩ mwathi i will wash your feet to break that narrative ya gũtirĩ mwathi na mwathwo in my vision am like you and you are like me in jesus vision gũtiarĩ mwananchi wa kawaida na asiyekuwa wa kawaida it was a holistic approach kĩa mathambiri magũrũ akĩmera a- a- agereire kũ destroy narrative nĩgetha wehere narrative aherie narratives maitho-inĩ ma disciples mone the truth atĩ ona mwathi no ũmwe witũ nĩkĩo tuiria meraga ni inyuĩ mũgeka maũndũ manene na kũngĩra because i'm just like you you just need to wake up and see tũgũkinyia hau ũmũthĩ thengiũ mũno kũrĩ ũyo wathikĩrĩria nginya nagia na rĩu reke tũthiĩ na mbere na ndereti no down on the comment section nyandĩkĩra mawoni maku tũkarige no gũsubscribe angĩkorwo ndũsubscribĩte let's meet on the next one